די וואך איז פרשת ויחי, און ויחי האט יעקב געגעבן די ברכות פאר די שבטים, איז ווען ס'איז געקומען צו יהודה האט ער געזאגט יהודה אתה ידיך אחיך, זאגט דער כלי יקר, בזכות אז יהודה האט זיך מודה געווען ביי תמר ער איז נישט געווען גערעכט, וועגן דעם איז ער געבענטשט געווארן מיט ידיך אחיך, ס'איז מידה כנגד מידה, אז ידיך לך על המלכות ולא יבושי, אז כלל ישראל. ער וועט מודה זיין אז די מלכות קומט זיך פאר יעדע און זאלן זיך נישט שעמען, עס וועט נישט זיין מיט קיין בושה כאילו ער האט איבערגענומען די מלוכה, ער האט עס בא'גנב'עט ווייל ער איז געווען שטערקער, ניין כלל ישראל האט אנקענען אז ס'קומט זיך פאר יעדע, און נאכדעם ווען דוד המלך איז געווארן קעניג שטייט אין שמואל ויאמרו כל שבטי ישראל וגומר הנה עצמך אסרכה אתה המוציא המעביר בישראל, אזוי שרייבט דער כלל יקר, סאו וואס זעט מען פון דעם? אז יהודה האט זיך נישט דערשראקן צו מודה זיין אז ער האט געטון עפעס ראנג, אז ער האט געמאכט א טעות, און בזכות דעם האט ער זוכה געווען נישט נאר צו מלכות, אז יעדער איינער זאל ערקענען אז ס'קומט זיך אים מלכות. וואס מ'קען זיך לערנען פון דעם איז, אסאך מאל מענטשן ווערן, זייער איגאו נעמט זיי איבער, ס'קומט א מצב ווען זיי ווייסן זיי נישט גערעכט, אבער ס'פאסט זיי נישט די כבוד מודה צו זיין אז זיי האבן געטון עפעס שלעכט. און אסאך מאל לייגן זיי אריין אנדערע מענטשן אין זייער א שווערע מצב, און אסאך מאלן זיך אליינס באגראבן, אבער זאלן זיך בשום אין אופן נישט מודה זיין אז זיי נישט געווען גערעכט. און מענטשן מיינען אז מיט דעם וואס זיי זענען שטארק ביי זיך מיט זייער גאווה, דאס גייט זיי מאכן געווינען און דאס גייט מאכן מענטשן ארויפקוקן אויף זיי, מען כאפט נישט אז עס איז פונקט פארקערט, מענטשן האבן ליב א מענטש וואס האט אביסל ענווה אין זיך און ער קען זיך מודה זיין די געמאכטע טעות, ווייל יעדער איינער מאכט טעותים, יעדער מענטש אויפן וועלט מאכט טעותים, אבער דער עכטער שטארקער מענטש איז איינער וואס שרעקט זיך נישט מודה צו זיין אז ער געמאכט א טעות, איז יהודה געווען א עכטע שטארקע מענטש? אין יהודה שטייט איז געווען א שטארקע מענטש, וואס הייסט א שטארקע מענטש? איז ער גיבור הכובש את יצרו, אז ער קען כובש זיין זיין יצר הרע און זיך מודה זיין אז ער איז נישט געווען גערעכט, און וועגן דעם האט ער זוכה געווען צו מלוכה מיט כבוד. און די זעלבע זאך טאמער א מענטש האט געמאכט א טעות, און ער האט זיך מודה אז ער האט געמאכט די טעות, און ער בעט זיך איבער, ער האט אביסל ענווה אין זיך, וועלן מענטשן ארויפקוקן אויף אים, און מענטשן וועלן זיין, אזוי מ'זאגט, אטרעקטעד צו אים, זיי וועלן וועלן זיין נאנט מיט אים, ווייל מענטשן האבן ליב איינער וואס קען זיך מודה זיין אז ער האט געמאכט א טעות, און פארקערט איינער וואס איז א בעל גאווה און ס'פאסט אים נישט די כבוד, אזא מענטש איז זיך יעדער מרחק פון אים. האטס א גוטן טאג.